Eh, dwoko Rwakgi ane, koro rwak- kae. rwakgi ane. Eh, Rwakane, rwakane jopiny.
arwako jopiny te gi fans meka Ehe, mondo owinjo twak. waere e tich mwatiyo Ehe. tich mwatiyo Kamano.
Eh. Machiegni sana. Eh. Of course everyone who is watching ladies and gentlemen tuko hapa na Bongisa wadwa ni wago mbaka matin Eh. mondo wang'e ni to Bongisa en ng'awa to Bongisa wuok kanye to Bongisa tije mar thum nochako nang'o to odhi kode nyaka sani katere nade omiyo eh. wachiegni sana eh bongisa bongisi koni yudo bila an ja uyo ma eh maybe inyalo introduce wa nyiswa nyini wani wangi mana kaka bongisa koro kopogore gi bongisa nyingi ma, ma nyingi dala kamano kamano eh an nyinga iluonga ni Eric Odhiambo Achola uh -huh. eh mano nyinga uh -huh. eh mar dala eh. koro nying mar bongisa nobiro e yor tich masana tiyo ni uh mhm. -huh. mabende ok nadanyega eh. to bende ne chunaga eh Odok Nichuno idware. ni niluonga kode gi thuon koro chuno ni an Eh, ner koro nayie gima ji mang'eny osebet ni chuni go gi thuon Eh. nochuna ni koro ayie ni an Eh. ooyo ehe. ai an Eh. koro an bongisa To bongeza ni ng'ama nochaki? Eh, Ng'ano chaki go? nyako Ng'a- moro ne nitie ni lady v Ehe. Eh, Eh, Lady V. eh, lady v Eh. ne en ga nyako moro Pode no não era, é, não era que por um que mais. É. Quando ele mandou chaki ni bongeza. É, não muito ni bongeza, mas não com a nhogoda. Koro en omuja muja gi nyige no tok nadwar koro joma watiyogo mm, eh, medo luonga koro rachna eh. koro berne gi sama iya wang'no oh, to eh, gimedo koro gimedo story no koro emomiyo an nagiyie oh,
koro manyiso ni uh, kiwacho ni nyingi mar bongisa ni yude thum to thum wuon wuon tichako kanye kata safarni mar thum mondo mi safarna mar thum Mm. kadwa chako en nyaka achiel achiel no mane kuma kwongo goye thum oh lady v lady v Aha. Eh, oh en mikuko to nidhi kacha ema chaka kwongo goye thum kaka obulo oh nidhi kaka ja drum Mm. drum Bul set mar pien dhiang' oh Mm.
oh mano higa mane inyaparo ni ne en higa mane igano kane aywaye matin Mm. en 20 something gimoro kama ma kaling' matin to min baby wuok eh. koro wawuoye gimoro around 20 eh. 13 eh, 14 ka eri koso 16 ka en 2013 ka eh. kaling' matin to min baby wuok eh. oh ma koro ini donjo kacha kaka ja drum to drum nini jabul eh jabul mar pien dhiang' eh oh Kasto bang' ma eri ere kama keyboard ni to ere kaka koro idonje nikech kidonjo kaka jabul ang'o ma nomiyi we drum midonje midonje gini. Mondo mi nang'e keyboard ne en ni ne an gi interest mar ng'eyo gino nikech adier naneno ka jo keyboard Mm. gin jomoko ma modich iwinjo an be agombo na chal kod Ibed ng'ama odich.
wuora eh. Eh. an be nagombo ni mondo achal kaka joma jopiano gi Eh. Eh, koro nochuna ni mondo awera gi bur Mm. an be nabed e klas moro ma kuma jopiano nitie Mana kapod in ka Lady V kaeri. ka Lady V Mm. awuok ka onge gima ng'eyo Oh, kapok imulo kibao. gimomiyo nang'e piano nadhi ka ng'ato notielo saba saba Oti saba saba.
Eh. Ehe, uje Owuok okinyi. Nyalenda. Eh, eh. En ogoga tumo club moro noluwalo Mhm. Nyalenda. Mm. Koro ne nitiere dang' samoro. Mm. Ne gona ni in gi interest. Mm. Iluongo ni Morini Nyarawendo. Mm. Ne gona ni in gi ok ipuonjori gini. Mm. iwinjo Mhm. mana kawo time na Mm. matemo mapuonjora Puonjori. apuonjora piano Mm. to ki- ok apuonjora yo mayot Mhm. in nyathi sikul iwinjo Mm. Eh, sechego koro nyaka isoma na yie wiye buoyi Mm. kata itimoni ang'o kata itimoni ang'o Mm. to nyaka isoyi iwe goyo koro iwinje maber odiochieng' kawuono eh, eh. ng'ama ne puonji kibod koso nipuonjri apuonja kendi ng'iyo kaka ok inyal puonjri kendi nyaka mm. imany ng'ato mm. makoni ni ka itimo kama kitimo kama koro imako e wiyi mm. igino bedo e brain ni koro ming'iyo eh. koro ng'ama nomiya achako puonja iluongo ni fred wuod madha to en ema nowero min bebi Embe nogo keyboard. Eh. Oh, koro ne eh, gin embe nogo keyboard koti saba saba ka. Fred, Mm.
Fred ne jawaya. Uh-huh. Iwinjo? Mm. Koro ka Fred ne jawaya, Mm. to Fred Mm. noneno ni en koro ng'e wer. Mhm. Owero min baby. Yeah. Moyawo banda. Mm. Iwinjo? Koro nowuok e waya odhi e microphone ochako wer. Eh. Eh. Koro emopuonji ka mitegno. Eh, okona.
Eh. Ma an bende koro amedo Ajiwo ngima mondo an bende adhi e piano yawa joma dhi e piano gi obet nade. Eh. Eh, kinda mang'eny. Eh. Eh. Wow, koro itimo ma itimo ma eri then koro kiwuok koti saba saba ti idhi kanye kendo. To kasewuok otieno mm. ema dhi kasechako tegno awuok mm. tadhi onyango jakadenge. Oh, denge denge buda lego. Eh, onyango eh.
jakadenge. Eh, kacha koro idhi kaka jawaya. kanyo koro adhi kaka jawar Eh, to ok ago gimo- gimoro manya winjore eh, but natemo ni an an be adwa ni koro luonge ni an eh, mong'isa jabisa ni jawach ng'ama kama kama eh, Eh, jawach jakading eh, Eh, Kamano. agombo ni an be nabed champe e kindi ji eh. Eh, Koro mano igoye- wach maler eh, eh, koro eh. igoye migoye igoye kanyo ka jakadenge Eh. then koro kiwuok jakadenge ka Kawuok- jakadenge denge

Nudhi An Uganda adhi tena- kidenge denge. Ah, ah, en odong Mm. gwara gwara Mm. odong kende Eh. an adhi Ehe. koro kanyo ema chako tegnogo ema duogo Mm. nadhi gi ng'ato ni barak ndogo Ehe. eh, Oh. ting'e barak ndogo maber Ehe. Nidhi kode Uganda. eh. wadhi kamoro ni hama Mhm. idonjo gi usenge Mm. tikalo kidhi kalo kidhi kalo mageta tidhi hama O en chula. Ah, en chula Oh. Ega. Mhm. koro ing'e ni ochuna ma we kadaya kadenge bende onge jawa Jawaya.
ka jokadaye ni gin gidaye ni gin gidwa ni gisu Mhm. gisungra Mm. ka wan gwara gwara Mm. an be nadhi adhiya kamano koro kendo kaduogo mm. taduogo tabedo gi ng'ato ni omondi yori yori mhm. sewinjo ng'ato ni omondi yori yori eh, mano koro kiwuok hama eh, kabiro kade omondi yori yori wagogo matek mm. e pawa ne mm. kaka ngima mar ji ne eh. idonge iwinja Eh. Ema koro adonjo kuom Buyeta. Oh, Buyeta wuod Awasi.
Asigolo diel achiel.
Uh -huh. Ase chaki gola umanya rufoda. Ehe. Kanyo. Eh. Eh.
Koro boyeta na- boyeta ni ng'eni kama koro bongiso chako koro bedo godo ng'ama ji ong'e sana kugolo diel achiel to thum nodhi sana ma en gima nowinjore e piny mangima. Ni feel nango kaka koro ng'ama ne gombo mondo mi o, tije mar waya obed maber to koro iwinjo ka tiji mar waya koro osechako winjore. Ere kaka ni feel kaka ng'ama ne ogo waya no ero? anyalo bedo gi mor mang'eny nikech mano tija matiyo mm. iwinjo mm. mano ema nyasaye nomiya yeah. kaka ngimana mm. agombo ni mondo abed akal kuma antiere no mm. e. koro kiwuok ka boyeta e. ere tidi idi kanye mondo nawuok ka boyeta mm. nadhi kodongo Mang'ang'a.
Eh. Ehe.
Ma sana tiyogo ne. Eh. Iwinja maler. Mang'ang'a ni nuromo go nadi?
Ing'e ni ing'e ni mang'ang'a ni eri nitie kaka weroru godo kacha cha nikech gimoro amora thothne iyudo ka in moywakni oywakni kaka ng'ama osiepne e thum thum kacha cha. Chal ka gima un joma apart from thum un osiepe nuromo nang'o gi godong. Mondo mi arom gi bwana no. Eh. Ne wachako chon. Ehe. Nikech en gima nachako wacho chon. Mm. ka wan ka sabasaba ka wan kode oh ne un ka sabasaba eh ema wadhi ka jakadenge to ka wuok tawe gwara gwara eh, ka dhi Uganda dong mano gima nasewa eh manyiso ni ok un joma nong'ere ang'eya ka chako tich eh, makoro sanu tiyo ah, ah en ng'ama ong'ere go cha Oh, eh. wow.
Eh. Koro kuromo ma koro duogo koro chako tich to mane mokwongo mane mokwongo golo Mano Iluongo ni kuongo- nyaka owino. Aha. Madharau. Mm. Oh, madharau. Eh. Tigeni madharau nowuok to nodhi maber. Ere kaka ne eh, bang' mane makoro wa mwan utiyo kanyakla to udhi nyime nyaka kawuono bang' Mondo mi wamwa ni watiyo kanyakla Mm. gudose Mhm. En um, mbaka matut. Eh. Kunywa gwane, kunywa ni mbaka matut. Eh, ai en koro neno mbaka matut. Eh. Mbaka matut no, en en koro nyaka wati. Mm. E maonge chieng' ma obiro were ko kode. Kode. Unless ni gimoro mo- ma bende ok apar ni nitie gima nyalo chwanya ko Kode.
kode. Mm. Eh.
Koro ugolo madharau, kusegolo madharau to mano ugolo mokwongo, ma, ma, then koro mar ariyo Golo golo thum mane? Mar ariyo, Eh. ka wasegolo madharau, Mm. koro tok madharau Mhm. em wadonjo e tim eh, anyumba Mhm. Anyumba wuon mano mwandu. volume cha Mhm. eh, mano volume mar madharau Aha. ka wabiro kanyo Mm. kore ka wabiro e tim chwade gi gi nyundo osimbo denyo eh, simbo denyo ne nie nini mar eh, eh, volume en kote koro chwade gi nyundo ka e kama koro bongi obedo bongi ma koro bongi ji penjore malong'o kendo ji penjore ni ang'o momiyo in kaka bongi sani wuondo dongo wach mar wuondo dongo ineno Eh. dong mwago kodi mbaka Eh, dong iwuoyo eh, an gadier kodi ehe. an gadier kodi Eh, in sani iye. eh gi sani Eh, an gadier kodi ehe. Eh, Eh. eh koro ok ang'e gimi wacho na in bende ok ang'e gimi No, wacho. no, Mogesa, Eh, gini nyaka ilar- gini nyaka ilar na Ah, eh, kawuono. ineno. Ang'o momiyo niwuodo dogo? Eh, koro To kar- niwuonde- to niwuonde nade? kar wuon odongo kae Mm.

Ng'eni ji osebedo ka gombo nikech kiwinjo kacho dongo ywak ni bongi sema Ne no bongi sama no wuonda. Eh, ni wuo- ni wuodo. Ni ni wuodo dongo nago jago. Nago buyi wadu.
Ineno. Wuodo osenago ba. Ah, odose. Eh, Odose, odose ok anyal wuondo. eh, En mane mano kwaja. eh, Eh, mano kwaja. eh. Eh, Lakini kwaja ang'o- ang'o mane- mane- Ah? Ang'o ma ninyise mano omiyo wacho ni wuonde? Ni bonge sama no wundo do. Eh. Hey. Mano wany malich magana ng'ata gidu. Ne ya eh. Magana ng'ata giluongo. Eh. eh. Kata ng'ata giluongo. Obiro biro to winjo gimi wacho kati wuonde. Eh, eh wach maler. Eh.
Bongi.
Wuod wuora. Lakini kiki chaki wuod odoko. Aya sawa eh, si.
Ye wadhi eh, next. Eh, wapenji ni. Eh, nitie penjo moro kanyo. Eh. eh. Bongi. Eh, nangu baba na. Odongo en ng'amwa godo chon mm. kaka ng'ama ja Uyoma, Odongo bende yudo ka history ne wuok Uyoma. Ah, uh, ok ang'e ni kanu tin be nung'eru koso udhi ung'eru mana Kisumu? Ah, uh, mano brona. Oh. E wang'ere chakre tindowa ma nyaka koro wafwenyo ni nyaka wati. Oh. E wa nyaka wamany kendo. Mm. Oh. En ng'a bro. Mm.
To in ng'ama ng'ama ing'eri go. Okay. yeah, sorry, sorry for that. Yeah. We're Monday. Mm, and so.
Adhi lajo. Mm -mm. We watieki, wasetieko. Koro. Eh. Koro bongi. Eh. Ai thumbe musego godongo ok gin thumbe matin. Ging'eny. Ging'eny. Mm. Thumbe gi be nitiere thum ma minya wacho ni is your favorite ma kata kigoyo wach ni kata koket gi te to nitie mm. thum achiel ma kigoyo tiwinjo ka ni juogi ma ma ma manega.
Eh. Thum manega. Eh. ethum udose eh. udose wuonja ng'iya eh, tile wuonja ng'iya tiel onego eh.
we mondo ka koro kawuono awach ni thum juoka ma koko go to wachwanyore wachwanyore kode ma kata en ong'eyoga iluongoga ni an Simbo Denyo. Simbo Denyo.
Nasachi en, awuondi nango. Oh, ya, ya, ya, ya, ya.
Eh, mano koro juo. Koko koto wayuare.
Simbo Denyo. Mongi, o oh, Simbo Denyo yero sana. Ma yero ga.
Mano amo mi yere kaka ngama no goye. Gimu mi yero
Simba Simbo Denyo. Mm. Anyalo paro ndalo mane korona obiro. Yeah. kama koro jothum ok ti mm. iwinjo mbaka mm, awinji maber koro ne wasurvive gi wunyang'e gi wunyang'iya wasurvive gi wunyang'e mm. koro simbo wa korona ka simbo de oh, simbo wuok e korona ka simbo denyo Mhm. Yeah, winji.
Ndalono Yeah. koro mano e thum maheroga. E Oh. volume dongo te. Eh. Singo tena. Oh. Yok ne mati ndalono. Koro wuok ka corona.
Eh, Simbo wa corona ka simbo ne. Eh, ma koro mano e thum noga. Bogesa ing'e ni eh, tuko sawa? Ing'e ni gima ji na- naneno ka nyicha keto picha wa- manchwago kodi anyisogi ni wan wadhi bedo kodi jo ji nyiche penjo sana sana joma mayengs gi Mm. mm. ne gipenjo ni to bongisa ni be nie gi ng'ato koso nafas pod nitie joma nyiri gi nyocha penjo sana sana ni to be- be- bongisa ni nie gi ng'ato koso nafas pod nitie Ayorego we wuo wuod wuora. ah, ah, ne gidwa ng'eyo ing'e ni samoro ng'ato Joma- eh Ne gikumbo ng'in to bongisa ni noseyudo ng'ato en go koso nafas pod nitie ginya yudo nafas ka bongisa ka. Ineno piny masani.
Eh. Ok inya dak kendi. Eh. Nyaka ibed ni an. Eh. In gi ng'ama kang' idok pacho. Mm -hmm. Mayi. Mm. Mano gima nit. Mm. Eh. Manyiso ni

mani penjo ni bongi be nigi thuolo thuolo onge unless ni sagweja bongi Sangwenya. bongi in kaka ng'ama osebedo ka tiyo gotile inyako ni tich kode kindu kode osebedo ka chalo nade ineno ka tich chalo nade Odongo iluongo ni otile. Mm. Odongo onge ok en jamiriambo. mm. Ma mano gima kitemo wachona to wachwanyre. Mm. Ng'ano pok oketho singona kode nyaka ne wachake. Mm. Iwinjo? Awinji. Onge gima kama osekosona kata di. Kata chiel. Eh. Memo Mwaye miyo- no kanyal ping. Mm. Eh. Mama ne momiyo pod umakoru kendo. Pod wamakre.
Mm. Onyalo medi to ok odwoko chien. Eh. Onyalo medi to kodwok? Ok odwok chien ni tich ne rach. Eh. Odwoko kia tich ne rach. Ni tich ne rach. Otile wuonya ng'iya. Eh, wuonya ng'iya ne omedi. Eh, to kodwok chien.
Wow.
To iparo ni sani ka ng'ato biro to nyisi ni bongi otile miya adi? Tikone nomiya ma kama, to onyisi ni momiyi ni adwa miyi didek kata ding'wen mondo iwuog kotile. Binyalo binyalo yie gi mach kamano? Ok anyal nikech ok ang'e ng'ama adhi tiyone. Mm. Eh, ang'iyo gi matin na to pile. Mm. Eh, Mm. ber chamo alot pile Mm. To in gi kwe. to in gi kwe moloyo Chama madho.
ng'eny to. Eh, to in gi koko. Mm. Makoro Wach tile maler, tile ni. aduogi. Wow. Eh. Ehe. Koro kwatieko Bongisa, nikech kaluwore kod saa, itamori nyisowa kaka niwuondo dogo. Ma mano gima ne eh, itamori ikono wane nogoga mbaka, kaka wago mbaka ni. Bong- oti- o- bong- Odogo ne ywak ni niwuonde ni ati, eh, ni en ma mondo owuond yak- nyako chande. Eh? Bongi. Bonge ing'e ni ji- ji gomboga mondo ong'e sana sana kaka niwuondo wuoji ang'iya. Ah. Eh, Kaka in osiep wuoji ang'iya mane odongo kode, mobedo kode koti, udhi ka denge denge. Ji gombo ng'e sana gimomiyo niwuondo wuoji ang'iya. To bibiro chak iwuonde kendo. Wuon ang'eya ng'ama jamana. Eh,
To bibiro chak iwuonde kendo. Wai, ang'o miyo itemo chuno wach mar wuondo? Nikech o- wuoji ang'iya wacho niya, ok achun. Wuoji ang'iya wacho niya, mbongise mane owuondo dogo. To bo- to- thum moro ka bochako wacho niya bongis ok chak wuon ang'owa bongis ok chak wuon kendo eh koro nyiso niya in kaka bongisa be i promise ni ok ichak wuon wuon ang'e kendo
mano kwaja kaka koro wanyalo bet kodi eh wanyalo bogo kodi eh mano mano ng'ama nyanga eh koro eh. seche moko story wago kiwan eh. eh, kaka koro wago kodi story kiwanne Bongi, ladies and gentlemen, we have been live with Bongi. So of course, thank you so much each and every person who has been watching. Unless ni ntie penjo ma ni kanyo mwanyalo gine.

en siri siri en ang'o ma- ma- momiyo momiyo in lweti nikech iyudo ka bende nitie joma nuchako go go waya to pok gigoga modhi dong Koro- mano to nitie Koro ineno kaka an Mm, personally Mm. kama antie awacho ni jopiny koro winj gima an. yeah Unena maber. Eh, Tamu ng'ina ng'ina screen. eh.
Ginene maber Anadhi dong. studio kadhi golo thum Ehe. tadhi nadhi tiyo tich gimotera kanyo Mm. ok adhi walo Mhm. ee wach maler Mm. koro adhi tiyo gimokela kanyo emomiyo Ehe. ochuno Ni nyako dhi.
nyako dhi mano gima kika wuond ng'ata ng'ata Eh, to ineno ka chien kacha uh, kanichako kane un godongo sani aneno ka un nyaka gotieno Jakamenya ma bende umakoru godo kendo un godo osiepe sana. Mm. Tiyudo ka thothne ka ng'ato biro uh, kama ne intiere mm. to iyudo ka samoro ng'ato chich ga ni ah ng'ani obiro samoro obiro chanda obiro maya tija mana timo ni un ang'o momiyo ka otieno ka nobiro yudi kacha cha kendo umakoru to un un osiepe kendo un joma omakora maka kanyakla gimomiyo waherre gotieno mm. otieno en ni an mm. ka watimo gimoro ma wendo uh -huh. to wadhi to wabet piny kanyachiel mm, iwinjo mm. to waloso gino mm-hmm. kaka sama waloso kendwa ji ariyo iwinjo mm. e wang'iyo ni ka watim nang'o ka watim nang'o eh. eh, wakompos gimoro achiel koro kila ng'ato eh, iwinjo pach ng'ani gi ng'a gi ng'ane uh-huh. emomiyo otieno en jamana oh, kare omiyo en kwaji otieno kwaja wabet piny to wang'iyo ni ka watim nang'o to mm. gini watim nang'o mm. gini watim nang'o mm. mondo ang' gicho wuok maber eh. to ere kaka ere kaka ere kaka uloso ga waya nikech yudo ka samoro nitie ma juogi omaka maka ja thum stage kacha wach kata ni juogi omaka thum moro donjo ne wuon ang'iya ma pok nugoyo ma kok oloso koko chako lose tiyudo ka odwa ni odhi ogoye owere to un budhi mudonji ma kendo kiny kata kochako goye to yudo ka umbu chako udonjo ere kaka ere kaka simo simo mm. ni nyaka watim recording mm. ka gimoro wuok maber mm -hmm. koro rekode gi simu iwinjo mm. Eh, mhm. kiserekode mm. koro kiny wan be wawinje samoro ne wago gima wakia oh. irekode gi simu mhm. aso kiny walane mhm. koro walane to wang'iyo ni ka watimo nang'o ka kar koro mane oh ma koro kudok eh, kocha to koro record gi simu gi simu then koro Eh, samudhi samoro. bedo gi jakamenya gi ni piny kocha Eh, wabedo Koro- tiro to wang'iyo ni ka kar ka ne rach ka gimoro gimoro aina Aha.
wow to ineno ka thothne gimoro amora mitimo nigi challenges miyudo ka samoro kichako gimoro Awach kata ka ne chako kipuonjori nyaka kawuono, nitiere samoro ma samoro ne otek. Otek ma samoro kidhi kata tiyo gi ng'ane, samoro tich no onge maber, samoro kata kichako. Ang'o ma nomiyo ki give up kata ne ok iweyo mi imedo gi mijing'o ma kawuono ichopo kama in e ng'ama piny ngima nyalo winjo. An awuon mm, mm. an gi chuny adi achiel ni kadhi tadhi onge duogo
an ka we ita we eh, eh, eh, in onge gimoro ni onge reverse ok aduog kadhi na we ita we mm. nang'e kikoso na madhi tadhi kaka dhi wow To ei jothumbe masani gi eki, masani eri teteteteto. Kopogore gi wuon nyang'iya, inya tiyo gi ng'awa. Gi sani, mm. ng'ama nya tiyo. Mm. Aonge plan no nikech wuon nyang'iya pok okosa. Wuon nyang'iya jamani.
Eh, Otile wuon eh, nyang'iya. Aonge plan no. Eh.
Koro gima gima ng'ama nya tiyo go. Eh, kwa tieko gima na agombo mondo mi ang'e. Usego thumbe mang'eny kendo Linda Nungolo Uh, masani omako piny kabisa kendo mamoko bende pok owuok kaka ng'ama notedo linda kata osebedo kotedo mamoko mane wuo godo gotile ka mabiro gineno ka idhi timo negi tich machalo nade mani make sure ni ok gidok chien mar linda gini kata chwadi gi nyundo gini macha kor ka mach duburu eh. gintie eh. ma ka kur ka lich Gidhi liel. Eh. ma ka lich onge kor mane man mane kor ka dhi idho ngas ma magi magi tin Eh, awacho ni ayweyo eh, adhi diyo maber gi chunya ti Gi chuny mar achiel. Nyasaye eh, adhi go maber ma jopiny winj eh. eh Ero ka- dongodo malai Ah, ndo mano lai.
Eh. Eh, agonu eh, maber eh, muyie na ng'anade eh. mabungisa musinga wach maler uno wila juu nyasachi ero kama na hey. Eh. Eh.
koro eh, ngeni ngama sani nigi johera mage fans mage hey. inyalo nyiso gi nango kwa tieko ana kama antie ni mm. an ahero joga te mm -hmm. kendo agombo ni mondo umed miela kaka ubiro ga miela ka mm. aonge wach gi ng'ata ng'ata